Ani wula bilichinnima yi ku n-daa pɔhim zuɣusima wulana, ka ti yɛg ka a ti ŋmɛri ni puɣ zaŋ tiri bilichi kam zaasa ŋun be pɔhim maa zuɣu ka tabiri sɔna? Zuŋɔ n ya kabina nti yɛl a n yab ni daa yɛli ma. N nami yɛl a li, ka lab yɛl a li, ka yɛn pah a li. Tɔdoo n Dagbamba n yɛra, N ni ʒiɛm mani din kana, di paɣiri n do soli ni. N ʒiɛm mani ŋɔ, lala yɛlli maa di zoomi, ka n kana ni n ti kpahim maŋ zuɣu ni, ka kpah a gba zuɣu ni, ka kpah o zuɣu ni, ka ti so ka chɛ li. Di nyɛla yɛli biɛɣu. Di daa niŋla dali dahinshɛli ka ti mini Yɛbu ʒiya, ka n Yɛbu yɛli ti, Naa Yɛzuwa sili ni be shɛm maa, ni di nyaɣisi pam, to amaa zonzɔri da bɔɣɔ, zonzɔri da bɔɣɔ, n zo n daabɔŋɔ, ni di be pam. Tron yi ni daa Yɛzuwa sili ni tabi maa, di daa chɛmi ka ashi shɛŋa beni ka yi kahigili ti taba, dozuŋɔ, zɔri maa bi lahi kani, ashia la mi pun kahigi ti taba, ni nimaani maa ni di be pam, yɛtɔɣa do nimaani. Ka daa ti ti ŋmahinli ni yuɣu ni kuɣu, bɛ daa malila biɛhigu, ka lala zuwa sili ni maa ka daa mali yaa pam. Di zuɣu Naawuni daa dahimla kuɣu ka o nyɛ gbɛbara. Nina ŋɔ a daa fami waraabi ni ni dahin shɛli ka o mini yuɣu ʒiya n niŋdi azama ka kɔɣiti yɛli yuɣu, Tɔ! N zo yuɣu, din niŋ ka a bi du ŋɔ ka m bi bi ne ŋɔ, di yi naan ku niŋ taali biɛɣu yi lan ni ka a pani n yaaŋa zuɣu. Kpiɔŋ ŋɔ maa chɛɣu n deei yɛtɔɣa ŋɔ zaŋ ti n nya ka shɛba booni ni nyaaŋa. Niŋgbuŋ ŋɔ maa nyɛla yaaŋa, amaa a yi ku leeg o a kpali biri luɣ shɛli kam zaa ha, a nyaaŋa bala, nyaaŋa m-bala maa, amaa a niŋgbuŋ ŋɔ di nyɛla yaaŋa. Di yi niŋ ka biɛɣu ni. Ka a di pani n yaaŋa zuɣu, ka ti di chana, ti yi ti paagi m bindirigu din niŋ kaman binyɛri maa, ka a di yɛli ma ka n zani di, ti yi ti paagi a gadibu ka a yɛli ka n zani ka a di. Di yi niŋ daliri ka ti nya la, nyin ni niŋ o, a yi ti nya kambɔŋ tɔha, ka a lee yɛli ma ka ti niŋ wula, ka n zaŋ a ka ti gu. Ka yuɣuri ayi ni o tɛha maa nyɛla din nyɛ yɛlimaŋli, ka bɛ yi dol li, Di nyɛla din di sɔŋ bɛ zaasa. Di zuɣu alikauli n-daa bala ka bɛ gbaai taba, ka daa shiri kpe lala biɛhigu puuni. Ni lala ka bɛ daa shiri be zaŋ chaŋ saha sunsuni, ka mɔri binkɔbiri naan pa nya yaa, ka yuɣu mini kuɣ biɛhigu ka di taɣi. Ka bɛ naan pa nya bɔhisi n-yɛli ka bɛ bɔhiri ba saha shɛli kam zaasa. N zo yo ka bɔkiini n-kul diri saha shɛli kam, ka a min a zo kɔɣikiini n-galisiri la. Nyami yi n-nyeli n shɛm, ashee saha shɛli kam bɛ ni bɔhiri lala maa, Di bi niŋdi yuɣ nyaɣisim. Ka yuɣ daliri nyɛmi ni o mi ni kuɣa galisi garo, dinzuɣu di yi niŋ ka bɛ lee ŋmeli n kuɣa n-yɛn ŋmeli n-garo. Dini niŋ ka tɛhi biɛri pa binshɛɣu din viɛli maa? Dinzuɣu yuɣ daa pa gbaala alikauli o suhu puuni. Biɛ shɛli sa ni o ti sa yi, N chaŋ, n ti nya kambɔn, ka n ti nya kambɔn tɔhi ni kanna, m bee n yɛli kuɣu, Dini niŋ ka di nyɛ ŋuni n-ŋmeli n gari maa ka galisi gari maa? O yi ŋme marafa maa, di ni tooi niŋ ka di niŋ wula? Ka di gbaai la ŋun kuɣu, amaa ka bi gbaai ma. Hee, ti ni booni binshɛɣu marafa ŋɔ, ti ninkura yɛli ti ni di yuli nyɛla mirifa. Kambɔnsi ŋɔ ni daa ʒili na ka Dagbambili bi mi di yɛtɔɣa viɛnyɛla. A na tooi ku gbaai li bilisirili ŋ-ŋɔ ka guri ka bi bilisira, a ti yɛn nya ka buɣim ŋma. Di zuɣu so yi gbaai li ka bi na yɛli o, Ŋmiri fa! Ŋmiri fa! Ka di yuli o ti kpe. Karim ka ti bɔra, baa din yi maa daa di simsim ti neei li ka gari. Ŋɔ n-daa kpuɣi lala alikauli maa ni ka bɛ yi biɛɣu n-kul chana ka yiɣi ti nya kambɔntɔha. O bi yɛli kuɣu, ka kuɣu ku chana n-kpari kambɔntɔha polo ka o ku fu. kariti dam ka kɔɣa naan yɛli yuɣu n zo yuɣu yuli ka nya bɔ n dam maa ka o na a yi ni ka binshɛɣu ti do ŋun pun nya kambɔn tɔɣu ka di waɣa ti ni daa yɛ kambɔn tɔɣu ti kpa marafa ŋun zaŋ tam ka bɔ n saɣi ka o ŋmɛ m paai yuɣu baha ka kɔɣa guui kambɔn tɔɣu ŋun bi tɛhi ni binshɛɣu pala kɔɣa yaaŋa zuɣu di zuɣu ŋmɛ maa kɔɣa gbaai lala bi naai ŋun kuli nyɛla kɔɣa ka o ŋmɛ amaa o ni guui maa di wuhi ni o bi ŋmɛ gbaai m-bala Di zuɣu ŋun bi chaŋ o ni ʒe luɣ shɛli maa, kuɣa ni guui pirina o mini nira zuɣu, o guurimi nti to tia. Ni ka Naawuni naan chɛ ka nimbihi piɛla ŋɔ maa ka di kpe puuni ka zaɣ sabila ŋɔ ka di kpahi pa na, kuɣa ni yɛn m-bala. Ka kuɣ guui chaŋ ti fɔ n-ʒiya surum ti yɛli, Tɔ! N zo yuɣu, sarati m-paai mini n zo yuɣu maa, di bi simsi ni n-chaŋ ka chɛ o. Di simsi ni m-bihi o naba, ni ka daa yiɣisi m-bihi yuɣu naba, o kana ka yuɣu ti domi tali ni di giri na. Ka o boli, N zo yuɣu, wula? A bi nya ka mɔntɔha maa? Ka wula ka a niŋ hal ka o ti paati hal nti ŋmɛri ti marafa? Ni di ni daa nyɛ yuɣu yɛl o, yɛlimaŋli ŋuna n-nyɛ o, tɔ amaa n nya n-ti a ni nya shɛm. Saha shɛli kam mɔɣu ni biŋkɔbiri ni yɛrim ti ŋmɛli ya maa, yɛlimaŋlidiba niŋdi ma nyaɣisim. M mi ni nyini n-gari ma, dinzuɣu ti yi leei ŋmɛli nyini ya ŋmɛli n-gari ma. Dinzuɣu n ni yɛli di nyami a ni galisi gari ma bee n-ŋmɛ marafa din tooi gbaai la nyɛ man ni pɔri maa ka di bi gbaai ma ni ka yi leei kpi ka chaŋ kum? Bee lan ya bɛ ni yɛli ni man yuɣu m-mɛli ya bɛ ku lan yɛri ka di nyɛla m mini so m-mɛli ma? Hee tɔ, ka m bi niŋ saha ka kɔɣa ti gbaai la man maa? Ka kɔɣa daa yɛli yuɣu noli, ni di chɛ ka yuɣu yɛla ka ninbiɛhigu ni maa. Wula ka kɔɣa daa yɛl o noli? Kura yili n to a nyaando luɣu shɛli ŋɔ, paɣaba yɛn pihira mi, ka bihi pihira, ka ninkura pihira. Naɣilim ŋun ti nya ka o daali zin zɔri o kɔŋko n-ku tooi piha. Ka n yɛbira n-yɛli ti la, kara a kpahi ti zuɣu ni, ni zuɣu ti kpaŋ ti maŋa ka ti zo ka chɛ nyaan yiŋ. A mini a ma bia beni, yin malila yi kpɛrilansili, ka yi kpɛrilansili maa kari moori buɣim ka chɛri nyɔhi. M ba pira, kpaŋm a maŋa, chɛ ka yi fiila kpalindila yi niriba ayi maa sunsuuni. Hali zinli mini nyina, di bela noli ni, ka nyina jɛnjɛ binshɛɣu, ka zinli lɛbigura ka di jɛra hal ka ti bi ka a zaŋ vali ma. Amaa saha shɛli beni, a mini dimtuuga a zinli. Amaa ninkura yɛliya, Ni saɣi tulli nyuuga, di bi wuhi ni a daa n-di saɣim. Di zuɣu n yi kpɛri la yi nyaai ka yɛtɔɣ shɛŋa ti kana ka ti ka ti nyɛ nyɔrim kana ti sunsuni, di bi wuhi ni tɔ ka ti ŋmɛba ti zabiri bee ti bi lee tɔɣisi. Ka lala n-nyɛ li, dindina ni ka yi bɔri aadalichi, a mini a yikpɛrilana bee a mini a paɣa sunsuni, shee ka yɛtɔɣ bihi kanna, ka yi lee maani li yi ni mali haŋkali maa. Tɔ di zuɣu a yi je ni a ti kpiɔɣim biɛhigu ni n-gari binshɛɣukam, nyin so n-ka chɛ nyaan yiŋ. A yuli ʒiɛmani ŋɔ mi, di mi n-zooi. A yɛn mali la a zuɣusimbu ka yɛli li ti paagi a nyaaŋa ka a ti wuŋ a zuɣu a ni yɛri yɛtɔɣ shɛŋa zaŋ tiri salo, ka di tom pa yɛlimaŋli. Ŋun mi ni nya a ni ni tiɣi so maa. N yɛbiri a piig o baa ka boli baŋa ni ti yuuni ba. Chɛli ka ti yuuna nti nya lala nir ma bɛ ni ti yɛn ti bahindi shɛm. A yi jɛna a chuɣim biɛhigu ni, to nyin zom ka chɛ lala hal a ŋu. Nyaŋ yiŋ, di chuɣindila daadam ka labisir daadam biɛhigu nyaaŋa. Paɣ nyaa bee tooi nyaa, miri ka a yuri ka a yiri a tab nyaaŋa. Ti gbaami, tuma ŋɔ maa, bɛ ni yɔri ti shɛm maa di bi viya, di zuɣu ti yɛn zomi ka zɔbu maa biɛɣiti ni ka n yɛn ni yɛn bi leei zuɣu. Ti gbaami ni ti yɛn niŋla ŋu. ka nyin pa ti yi ti nyaaŋa. Hal a yi bi lee niŋ li, di simsi ni a yɛli ti ka ti gba baŋ daliri din chɛ ka di bi lee niŋ. A mi so yi gbaai zali ni yɛn gom bee yɛn niŋla ŋ-ŋɔ ka di ti kul a nani, di ʒiɛ ni o ti bɔh a, tim o tibili. Di zuɣu n yɛbir a yɛli ti ni, ni ti ni deei jɛndi ti kpiɔŋ biɛhigu ni, ti ni zom ka chɛ nyaan yiŋ. Di zuɣu m ba pira, n eei nyɛla ee ka m bii nyam bii. N yi ku saɣi ni iin, n saɣim maa. M mi ku la ni ni ihi, aai, n lan zaɣisim maa yaha, ka n gba ku kaai n ti zaŋ ti a, ka a gba zaa diri di daafaa ni. N yɛl a sahashɛlikam, man wula mi la ŋun gari ma ni gari so ŋuna, Naawuni m-mi o.